Salam mähribanlar! Bu gün Media Tamada. Amalia.
Şeýle-de söhbet alyp barýas. Bu gezekki bölümimizde elbetde sizi ýetip gelýän täze Täzýylaryňyz bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Goý gelejekki ýyl siz üçin, ählimiz üçin yrsgally, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun! Onda näme, ähli sungat işgärleriň gutlaglaryny. Size ýetirýäs. Baş üstüne. Salam mähriban dostlar hem diňleýjilerimiz. Men öz adymdan hem-de Media TM kanalynyň adyndan ýetip gelen Täze ýyl baýramyny gutlaýan. Gutlamak bilen Berk jan saglyk uzak ömür arzuw edýän. Her bir maşgalada, ojatda agzybirlik bolsun, yrsgal bolsun. Ýetip gelen Täze ýyl baýramyňyz bilen gutly bolsun, mübärek bolsun. Mähribanlar täze ýylyňyz gutly bolsun düşümli ýyl bolsun hemmäňize jan saglyk arzuw edýän. Essalawmaleýkum mähriban adamlar mähriban diňleýjilerim siziň hemmäňizi ýetip gelen täze ýyl baýramçylygy bilen çyn ýüregimden öz adymdan hem-de MediaTm kanalynyň adyndan gutlaýaryn täze ýylda size täze täze üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýärin täze ýylyňyz gutly bolsun. Hemmelere salam! Mähriban diňleýjiler, mähriban muşdaklar! Ine-de ähli ýer ýüzüniň garaşýan ullakan bir ajaýyp baýramçylyklarynyň biri, Täze ýyl baýramçylygymyzam ýetip geldi. Şu pursatdan peýdalanyp, ähli türkmen halkymyzy, ähli diňleýjilerimizi, muşdaklarymyzy, Gahryman Mähriban Arkadagymyzy, hormatly Prezidentimizi şu ýetip gelen Täze ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan hem-de Täze ýylda Media TM kanalynyň öňünde goýan maksatlaryna ýetmegiňizi,

Meniň öz gezegimde ähli halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy ýetip gelýän täze iki müň ýigrimi birinji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý ýurdumyz parahat, asmanymyz asuda, hawa, Täze ýylam yrsgally, bereketli ýyl bolsun, öýüňizde çagajyklar sesi ýaňlansyn. Gutly bolsun! Meniň öz gezegimde mähriban halkymyzy, hormatly Prezidentimizi täze ýetip gelen iki müň ýigrimi birinji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý bu ýyl hemmämize şatlykly, yrsgally, bereketli, Ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze ýylda hemämiziň täze ýyla bolan umytlarymyz bar. Nesip bolsa şo umytlara ýeteli. Täze ýylymyz hawa aňsat açyk bir ýyl bolsun. Täze ýylda hemmämiz üçin hem düşümli ýyl bolsun. Hemmämiziň täze ýylyňyz gutly bolsun! Bu ýyl iki müň ýigrimi meniň üçin kän gowy ýyl bolmady. Siziň üçin hem şeýledir. Umyt edýän iki müň ýigrimi birinji ýyl hemmämiz üçin gowy ýyl bolar. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Oglanlar, gyzlar, eneler, mamalar, daýylar, daýzalar, babalar, mamalar hemmäňize iki müň ýigriminji ýyl Täze ýyl baýramyňyzy tüýs ýüregimden gutlaýan. Allajan Täze ýylda agzybirlik, jan saglyk, saglyk tutuş dünýä